Take a seat. Jibu ya kaini chini tafadhali. Hey! We. Kisumu. Kisumu dongu wa mua. Are you having a good time? Ah? Hey. Ingene awinjo ka DJ, awinjo ka DJ go thum kapok adonje stage. And I came to realize gimomiyo joluo iwacho ni jo ang'owa jonyadhi jo ang'owa ing'e ni jaluo en ng'ama kata kowero ni gimiluongo ni break up song i, i heart break jaluo to dhi odonje studio for example king'iyo ng'ato kaka kata jo jamaica jo rege i heart break eh, to dhi e studio thum ma ng'ano wero ni en thum ma kata nuweru tinyalo decide mondo imi ang'owa another chance iyudo kichwanyori gi ng'ato todhi e studio todhi owero gimoro ni na leave me na leave me leave me give me another chance give me another chance it's so hard to say goodbye mm, yani kata in nyako ineno ni ng'ani onega mi ang'owa jaluo kowero ni break up song Tinyalo gombo mondo imed dar kendo idhi mi lal mi dhi chuth. Donge ni ringo kendi ne ok ariembi. Sani kori manya ang'o mi manyane. Sime te migo gowe. Mane momiyo in fact onego bed ni wasomo kata from our neighbors magin jo ang'owa jo Tanzania. Ja Tanzania yudo ka ng'ato omaye nyako, ng'ato omaye nyako, ng'ama omaye nyako en osiepne kendo gidhi timo arus. Lakini kodonjo e studio moparo ni ng'acho omaye nyako to wish gi all the best. Iwinjo konyise ni ten wacha wawane. Iwinjo? Wacha onge ang'owa chuki kendo chieng' ma gitimo arus ooronegi zawadi miwinj konyisgi ni tena nakupa maua mpelekee wasije yatupa ok nyalre ni mano ok nyalre jaluo jaluo jaluo pok oma kata nyako Lakini ko imagine gima nya timore komae nyako mit odonje studio thumno en ga lweny ane dakau ngum andakau pala ini ditimang'o ing'eni king'iyo kata jo Tanzania by the way Iyudo kata ka thumbe gi gin thumbe minyal wachi. Like en thum ma kikawo ni chako wacho ka wach, word after word to nyalo bedo mbaka. For example, thum Diamond ma sani iluongo ni ang'o cha? Zuena, si ndio? Ha? Uh, Zuena Kiswahili no to dhi baga. Aja Homa Bay. Eke jo Homa Bay mantie ka eri. Ang'e ni da penjo penjo no gi Kiswahili onge ng'ado ting'o bade. Dok aluf. Fuliza, fuliza swali. Iyudo ka en gin gi weche minya timruok nade? Minya wachi. For example, die thum uh, Rayvanny maniluongo ni Mbeleko. Iwinjo kwacho ni alisimanga dunia ina mambo yake ukiachana jumba nununu. Pod ajawo mabeyi kik wi wil, kik wi wil. Iwinjo? En thum minya bedo piny tiwacho uh, ah, alisema duniani ina mapambo yake ukiacha majumba, magari eh, hizo zingine. Ineno? En gima pod inya timo ang'owa? Imagine ni ikaw thum jaluo owadwa mo iluongo nodongo swaga dhi muoch dong koro ibedo piny koro ikaw thum odongo igogo mbaka ah, in ye nyasembo ah, nyasembo ong'eti mang'owa

politicians and comedians, everyone does amazing job. Si tuwapigie makofi one more time. Let's give them a round of applause. And by the way, talking of Odongo Swag, ingeni jine paroga ni swaga ni wadi Odongo Swag. Ni Joakim Okech. Odongo. Kata ka ok ung'eru gi dala. Samoro nitie gima oriwou. Donge? Donge? Donge? Odongo wacho ga ni papa otimore nade? Nikech be king'iyo gi tok kata king'iyo gi tok ni giwere ahinya gi higni ok ni And on that note, ladies and gentlemen, I want to introduce Kondele MCA Honorable Joachim Okech. Ah, pare ni dine ok ija siasa nduru giri koro gigoni kata siasa ni mit kare kata an onego atim ang'o onego atim ang'o onego atim ang'o And of course, I want to appreciate everyone, uh, Madam Dorothy.

Uh, Mheshimiwa Uodong eh. uh, adwa ni mondo adwa ni mondo Honorable Joachim Swaga okaw thuoloni makende mar rwako nyathi manyocha onyuol oko miluongo no Nagi Show e dala mar Kisumo kaka Commander in Chief of Kondele Defense Angoa. Karibu sana. Asante sana Simi. Adwa wacho Kiswahili tamba paro nya ajaoma be.
Wacha wacha kinyabudhe matin. Ok adal ware kori odonge kamano. Ing'eni be isenjawa nikech bathe ka Kiwacho ni wachal go dongo swag. Koro ipenjo ga gima wachal ne to jomoko kuodho ka ni ni wan go dongo ang'e loro pap di bora ama Koro gi jomoko be wacho ni wang'e pimo di donge kamano. But I, I really want to appreciate Simi kendo adwa gonu erokamano jomochopo ka te. Asante sana.
Uh, Simi has been one of us.

Thank and you. the county is willing to promote talent donge kamano donge awacho kizungu kaka mca matiyo Aye, yawa wacho. Wapi Wacho makofi ya kutoka swaga wacho wapi tafadhali?
makofi ya swaga Wow.
otherwise thank you very much Simi. may Asante god sana. bless you Wapi makofi ya Joachim, Honorable Joachim Okech Swaga. In fact, uh, gimafwenyo mheshimiwa baba kaluwore gi kaka ohero nagi. Baba nowacho ni juma ni ne en mana break mar mondo mi ubi ang'owa

Mbala mweze Nyako pio wana romde koting'o mi Ino leo chunya How are you people? Kisumo leny manade ni ubeyo nade ni? You look good, you looking amazing. Bas, koro jo Kisumo. Ing'e ni wan gi counties ang'wen, dong manu ng'e maber. Bung'e ni un muloyo e counties mamoko hero Raila. Eh, onge county mohero Raila malou. E, nikech Kisumo ka kopo ni ng'ato pinga pinga Raila, kopo ni tema tema ni pingo baba, to in gi jodala u nyako ywech nyako lwenda ulokoru ayanyi yote. Koro ja Kisumo iwinjo ma namba e stage kacha no mera donga se nyisi na mi change koso ikasa nade Ogut Miguna. Ogut Miguna lokore ayany. Ha? Moro be iwinjo wacho ni omera abiro padi anyisi nade? Chongo badu. Ang'e anyi ng'ato ni chongo bado ya be wiler. Ok uluoro kata gavana former. Bas, koro adwa naparnue gimoro ka. Ang'e ni ji oa mabor omera, dhano thagore ei dongo ka, jomoko oneno tabu. Ng'ongo ber, wachna ni ng'ongo ber. An seche moko abedo piny aparo gik mane ichwadona, ichwadane ka thin. Ni ng'ato chwada ni nok aluokora ni natugo mang'eny. Duong' ber, tinda lindo chilo kata ndalo ang'wen. Ka ng'ato penja tan ma wang'a kwar malo mari. Adana tiek gi joangla. Ere ng'a mago gini? Ah. Usewinjo wer moro waen wen Paulo na Sila waliomba gona uru bakabno. Paulo na Sila emilango ya gereza ikapu jawangla en kowinjo gino mitiro ne oa Homa Bay en owinjo ni Paulo gi Sila nogore e jera momuko dhoot

Achake from the top. Aninya dundo amakonduma Randere amakonduma Esimba koro twaro Hey! Paulo

Manya manya kama iyudano to wan sawa. Mm, weche ng'eny to satin. Eh, tawelni nang'iewo karachar lakini piaga semo loke jothurwa Nairobi kocha. Eh, awinjo ka swaka gini go mbaka moro mar ghetto ji start from humble beginning. An an owuon jothurwa an adongo nikech kony. Asomo Central ka ni chulo na sikul atiko gi Nyamasaria. Ang'e ghetto gi ma en. Isekale tok udi mag mabati ma ikale dirisat lakini ng'ato ng'ato bede ode to gipangore ka joma nie Mukenya madhi Siaya. Inyalo kata tedo michiem miluok sende milogi koka ichechni kar itedo ka jirani. Ng'ato kobiro limi tibedo kode rada. Komo nodhi ng'aw lwata ne Otieno mano wach sitima dhi goyi sok ba we mulo gigo. Ya wo kanyo. An iluonga ni osuko sucrose e keja setting Cuban docotella. If you did biology, sucrose can turn galactose into glucose. I don't do that. I turn on a girl until she sticks on me like glue. Of course, I'm the cause. Nyinge DJ gilese go to atoya wabiro chulo. Nyinge an godo mang'eny mar manyo mogo. Jomoko luonga ni ogola watchman mar Zora. Eh, swaga uwacho ni nitie Jesse ya baba anan watchman mar baba. Nyicha geno kabisa ni kose donjo tadhi rito dhogede cha omera. Hey. Lit na by a lot. But it's okay, ber kwa moro matin donge. Ngima tek ma ok oyot, ngima tek ma nyaka kanisa ka ng'ato dhi golo sadaka ok en kaka chon. Chon sadaka ji ne eh, tu, sadaka ne dakika matin, ng'ato kalo to bolo mana mare to dhi bolo. Sani sadaka kawo seche mang'eny molo kata mana yalo. Ng'ato nodhi kacha to by mistake wiye owil. Kare owuodho alufu kokia. Onene kodonjo. Kodonjo ni chubu kono ni ayayay en alufu. Ok owuog e dho sandugni. Koro ni pasta ya jakristo ang'a timore kane miya u tresara. Ba change change change na. Ngima ok yot jothurwa. Emomiyo wacho ni jakom wabiro chungo.

Ing'e ni jakom, ya jakom to ahero ya gi chunya. Namba achiel jakom kata ikona ma sani nokosa bu koni nokoso kure. Jakom ng'ama kidonjo kata mana speech ne nyaka ibed gi third eye kod third ear. Ibed ng'ama deep. Deep kok ibiro winjo jakom nikech kok in ng'ama deep to gigo biro kali. Ibiro winjo mana kamoko niya, gachieta. Mbaf. Ok ibi yudo jakom. E, jothurwa ang'e ni umor kodwa kaka wasani lakini gima ok ung'eyo ni usani wani otek. E, acting ok yot. E, nitie ng'ato miluongo ga acting ni extra. Extra we apuonju. Extra en ng'at moro ma kaloga dakika matin e sinema. En ok nenega sana. En, da, en samoro movie nyalo kata rumo ma kokoni ni nane movie ni to kinene. Lakini otimoga gireno gi nguvu nikech omanyo tich. Samoro kawi ni mondo ibuonji. Koro in inda buonja buonja to main character wuotho ya kibuye. Nisechako buonjo kamera ang' ne yudi e bath ndara kibuonjo. Ise buonjo ma koro lembi lembi tetni. Ma mama koro sandowa mogik. Eh, wapamni uru nyaminwa malo Peter, she's doing good abroad. Walemoni yawuoyi joma chuo be kaka wan be wadhi wa act loka donge. Gima pod inyo momono wadhi kono jothurwa. Akuru ni acting ok yot. Nitiere scenes moko ma ji act ga e bedroom. Eh, mondi koro ne en wuod chula. Nyako ma gi act godo cha oseridhore. Eh, koro ing'e ni director wacho ni action. Wuodu chula omoko ka. Eh, yes, eh, my friend, uh, you were to chung malo. Koka ni, uh, director, kamina na guome ni achung tayari. In gaga action. Eh? Eh? Ok acting ok yot jothurwa. Min kokido ka nyar kisumo moro ma Nyasaye ogwedho. Gi koni gi kocha uwinja. Ya ye baba na. Biseta muri chiewe otanda. Ni bwana okay sarafu today wadhi uru dala. Ni to ngacha da kuoge otanda. Ni to no haya otende ni. Jachula otamore chiew. Jothurwa an asesandore mang'eny e ngimani ok anya yie momiyo nyaka dog e pap ka bawa dok e pap kaka swaga ne wacho cha. Ka nya paro malong'o ka gonu mbaka na kaka nawuok gweng'. E an adongo dala, asomo Kisumo ka, katieko otem tera e secondary ka to wachni nyathino ero ngielo ngielo mang'eny obaya mbita gweng'wa. Koro gima nogola dala mokwongo en kalo ma joluo ni obvious nyaka idhi e university. E koro duoko duogo ni a ah, nyathini dhi university. Kaso joluo onge gimoro amora an adongo gi kwarwa. May God rest his soul in peace Maurice Odunga Kasuku. Koro kwarwa ne nigo osiepne ma jodongo. Ing'e ni ka nyathini okalo to jodongo mi mbaka. Nyathino ne gikony kama nade. Koro jaduong' wadgi ma asekalo adhi university, ada wuok dala adhi Nairobi. My first time adhi Nairobi, ne onge pacha. Dadhi Maseno ka. Sani dakara Nairobi akia be ok anya nyono. Gima notera ni mana college no. Koro jaduong' wadgi obiro miye advice ni awo nyathino luong kanye no luonge KU. Ah he he yawa. He KU KU ni ang'eyo. Ido lora lora town ni e tin nene. In nene nene mbele ni kama. Ah. Eh, omiya box kwarwa ne kia weche mang'eny. Koro an omiya box ka ng'ama dhi e secondary ating'o fwachwa, ating'o mattress. Ing'e nadhi e college. kok kata wuotho gi boksi wuoth koro awuok ka wuok dala wuok gwasi kiwuok gwasi olando nyaka idhi nyaka sindo kok iwuok sindo idhi homa bay kok iwuok homa bay kichomo kanye nairobi koro wiya goli gwasi ka adhi sindo kiwuok gwasi kidhi sindo nitiere rough road moro uywaga ni dak lose lam wamor, wamor gi yocha Oyom kaka ineneno ba. Lamo dhi kethe. En apiko mol kacha ma mama moro dong no. Mm. Japiko dhi gi mama chaka to ni to koyudo ni mama chaka reno fuyo. En kotundo sindo ni e, customer lor oonge. To kido jadonja sindo ni pap iyudo lwenda. Olwenda ma onego ting' ji adi? Olwenda onego ting' ji adi? Ba erokamano ing'eyo jakom. Makor wacha ting'o ji apar gabich. Dereva dereva owuon ok ng'ich gi, gi mbele gari, ong'icho gi oko oko mar gari. Gia nitie ji ariyo modiyore ka mbele kacha oting'e ji abich. Gia nitie ng'ama loko, nitie ng'ama mako klach. Buru kende mago kitundo ma be itimo buru ma pok odwarone. Kitundo ma be koka yudo otange. Hey, ichako pange gokinyi to nyaka risit mare ok en mar gari, risit en mar gine mar kamiuse hardware eming'ado nigo gari ni ma, ma kosepong' apong'a mopong' ni pup miwono dhi wuok Kok iwinjo ni idwa wil kabreta, kia ni tiel achiel otimre nade. Ayudo komba maber, ating'o gweno madhiga e college, bagna gi gigena tawacho niya, awacho niya an ok adwa ni aidh gari madhi kenda ma ok abed e bath nyako maber. Adwa ni nyako mawuok dala kama dhi Nairobi ng'e ni ma ng'ama dhi e university. Koro adhi adonjo ma kawo komba kenda maber. Kasa make sure ni mama ako ne nyako akete bag na. To gimoro de gola kani bwana dhi ma dhi dhi mo dhi ng'iewe pi duogi. Ka duogo to eh, eh, mama moro nene gi nyithindo ariyo. En ja ohand omena. Ayudo kosedonje kom cha gi nyithindegi. Omera ya mon budwa gonwa matek mok ber. Ka duogo dacho ni okay mama ni osekawo kom ni we wabed kode. Donge wadhi Nairobi? Onge shida. Dakika achiel osebolna machielo, nyathini achiel. Osechak luonga ni anko. Anko ting'na ma a moro ni ojony. Nang'iew bando, nyathini dwaro. To en gari machwakore, ing'eni abedo abedo abedo bath. To nyathi machielo modongo cha be pod idhawone. Imi yethuru ndiko nene kok idwa nitapatia anko. Dakika matin otemo manyo pesa ne mondo ochul gari tokona ni nikech oting'o nyathi lwete ok nya tundo okona ni e anko so na lweti gam na pesa ni apenja ni kanye ni ka hey. ni ntima tima ni e idhi winjo coins mbele gari chachwakore kama bende en but dereva ka

He came back home and said, you know what? I might have su uh, succeeded, lakini jomodong' ka gibro timo nang'o? Sama iwuotho kendi to kimako lwet joweteu kiny kiduogo to giywayi chien uh, uh, piny donge omiyo uh, Dr. Kennedy Odede nokelo uh, a noble organization called Shining Hope for the Communities kata miluongo nang'owa

Asante sana. Thank you so much. Take it away, Mr. Job. Thank you. Thank you very much, Simi. Onagi umor. Onagi untie. Wan ga gi slogan wa moro ma jo shofko ng'eyo ema dona mosu godo ka wacho ni san Tudwoko ni power because power belongs to the people. Dongen kamano. San. San. San, san, san. Power belongs to the people. Agero kamano, agoero kamano maduong' ahinya uh, Brother Sami kuom choko budho maduong' machalo kama. Wan kaka Joshofko Kaka Sami owacho, watimo gima duong' mar kelo oganda kamoro achiel nikech kobiro kamoro achiel to wan gi teko. Koro ne wawacho ni also wanacha gimiluongo ni the talent nikech through talent bende wayudo puonjruok malach. Aonge gi mang'eny, adwa rwako Madam Catherine, bang' mano dhi kelo Mr. Victor mondo otieki. Karibu Catherine. Tupigie makofi, let's appreciate him.
Habari zenu?
Jo Kisumu. Mko salama?

Ting'eno obiro kae to chung' kende, kik uwe odog kende. Sawa sawa, kik uwe odog kanye kende. Sawa sawa, eh. Kae kawuono Dr. Kennedy Odede, the founder and the president of Shofco, Shining Hope for Communities, ooro ji maromo 25 kae moa Siaya, jomoko wa Nairobi, jomoko wa Kisumu ka mondo at least wa support our brother, we support this show in nurturing the talents Simi and Dr. Kennedy Odede is so happy with what you are doing. Asante. Jodala wajo Shofco timo gik mang'eny. Shofco timo gik mang'eny. To Shofco ni wan kamora mora. Dr. Kennedy Odede miwinjo ni, if you may allow me see me. Dr. Kennedy Odede en ng'ama odongo Kibra. Ong'eyo thagruok ni en ang'o. Emomiyo ineno no focus gi jomage. Jodala be uwinja? Dr. Kennedy Odede ni kane oyudo thuolo modhi somo US. Nowacho ni mwandu ni ok nocham kende, noduogo mochako this organization. Sani wan Kibera, sani wan Madhare, wan Mkuru kwa Jenga, wan uh, Kawangware, jodalawa wan nyaka Mombasa, Changamwe, Mshomoroni, Maweni, Kilifi, Bangladesh, tuko hadi Kwale. Waduogo Kisumu kae, winjo gi places ma Simi okwanogo. Wan Manyata, wan Nyalenda, wan Obunga, gi kanye kendo, wan nyaka Chiga. Ariambo kosa wacho adier? Wan nyaka Chiga. Ka in e Shofco ting'na ting'a badi kae, kisedonjo ga e Shofco. Inenogi? Wow. Koro Shofco ni ni kamoro amora. Ka wadonjo Siaya wan Siaya, wan Bondo. To shofko ni gik motimo gin kaka magi. Kineno gik ma TV ni ne nyiso ka e nyithindo somo iluongo ni Kibera School for Girls, Madhare School for Girls. Jodala wa Kennedy Odede otemo mowacho niya, nyithindo pradek sani somo US because of Shofco, free of charge ma nyithindo ok chul. Wow. Wapi makofi tafadhali. That's awesome. That's a beautiful. Nyathi mane odak e mtaro, modak e but mtaro

En gima kidonje tiwinjo mitne, iwinjo berne. U discuss issues ma you know manyalo konyou. Nitie gima iluongo ni welfare ka e ma ji golo pesa matin matin to kibedo bereaved tibedo compensated. Notwithstanding san ni be timo gima iluongo ni economic empowerment. Wan gi gima iluongo ni Shofco Sacco. Jodalawa king'eyo sako moro amora ma jaluo chako ei luo Nyanza ka to ochung' maber maonge shida moro amora en e Shofco Sacco ma Dr. Kennedy Odede emochako. Let's appreciate Dr. Kennedy tafadhali. To sako ni sako ni an machung'ne wakete Nairobi In five years sacco ni ose break even sacco ni sani asset base mare wahawo 1 billion sani asset mare walawo 1 billion membership mar sacco ni is 13000 members san membership is around 2 million members koro gini johero jodalawa to sako ni kaka inyalo donje ichulo mana registration mar 1000 shillings kende then inyalo save a minimum of 1000 every month and we can issue you a loan ngeni wa create products based on your needs koro saya saya midonje sako ni inyalo save kodwa to wamiyi loan jodala wa onge joma bedo gi pesa unless in ja wash wash kidwa mewo maber inyalo save tikawo loan tidongori Wawinjore jodalawa, kidwa mewo maber, kidwa loso gigegi, idonje sako, isave, wamiyi three times. Shofco achiel muneno ni en e organization masani pi ringo malo ei Kibera Madhare. Pi ok ring piny. Gitimo gima iluongo ni aerial piping. Aerial piping en pi maringo malo. Waingo Kenya Power.
Koro en water power. Koro en water power. Uwinja jodalawa? Shofco ni sani, Catherine, I know we are coming up with a program. It's a call, it's called Youth Voice Project. Wadwa ni youth te mondo donje Shofco. Wadwa ni youth te mondo donje San. Odonje Sako. Wan gi loans ma wadu miyo youth ma ginyalo chulo gi interest matin. Jodalawa Asla Fund nyocha inyou kae. Ariambo. Dog aslafa ni inyou. To limit ok medi donge. Koro wan wadwa kelo alternative. Wadwa kelo nu alternative munyalo chulo loans gi pesa matin, interest matin. Makidonje kaka youth be uwinja? Kidonje kaka youth wadwa neno ni yaw biashara, that's our business. Interest rate and pesa matin moingo Asla fund. It's why I'm saying we are coming up with a youth voice project and it will be you know commissioned by Dr. Kennedy Odede here in Kisumu. Wadwa ni youth target wa Kisumu kae wadwa ni youths over 2 million odonji mondo wakonygi.

DJ Kat ai ai. Ing'eyo gima duga fwenyo ni kidwa ng'eyo ni ng'ato biro e show kae gi gari machal nade en mana kimoso lweti ing'e ni korona nyocha orumo we amose ng'ato ka sasa mami ai lwedo yom nyowuoyo aa lwedo noyom mae e koro jaber ang'eno biro mana gi tx first class tinted window leather seat, fuel full tank, ai wireless seat belt. Ne kako buonjo. Ai, tupige makofi tafadhali. Ah. Kata jaber mobete bathe cha. Kata lady ni boko yot. Mai koro ja Subaru. ing'eni en ja Subaru king'iye maber tiyudo ka en gi effect moko kar ka iwiye ka mana matin mago jok moko maweyega drisha mar Subaru nus mondo upepo cham wang'e aneno ka kwacha be koro donjo sibuor fwanegi hey, ageno ni pikipiki no kiwe gia nomare kata Kisumu ka kata Kisumu ka king'iyo maber King'iyo maber, kidwa ng'eyo estate ma ng'ato wuoke, mana gi rwakruokne. Ai, my sister, sema hai. Hai. Lawno ok en lawa lawo kalo ka, kata wuoche mang'eny orwako. Ok en wuocha wuocha. Mano wuoche ma koro wuothe kabros ma milimani ka. Ah, ah, idhi ketho gini. Jokoni ok dwara. We aduog koni. eh? Jaber sasa ai nyathino buonjo mos lawno mano lolwe kucho eh? Ng'e ni sero ber to sero ka ber to seche ma nyako weyi koro e kuma iwinjoga ni gini lit tweta emomiyo kiyudo nyako mawuok Nairobi kisero nyako mawuok Nairobi Mano nyako ma kata ka weyi to kiyie ni nyako ni weya. Yudo kong'isi ni Aki Martin kata kwawere to 50,000 mane anko wacho ni dhi miyowa cha osemiya. Adhi weni. Anko nyocha oneno ka wawuotho gi tiendwa momiyowa gari. Garino adhi weni. Koro yude nyako ndele nyar gi swaga nyako ma wang'o chiek tweta. Eh? Nyako ma kiwito ne tear gas to en returning officer. Kondele oye! Kondele oye! Nyathi ma kinyiso ni jaber ing'e ni koro an kaka Martin onego wawere sa oseromo. To gisema chungi kanyo ipimo wiya kosi wachang'a to mano be marito anawei chon ing'e ni gima dhoge wacho gi gima chunye wacho opogore owacho ni an, an nasewei chon kendo mani marito to an kata kumineno ni kawuoyo weya kakine ni weya ni ok anyal ywak. An kata kiweya kuma we weweya ni ok anyal ywak. Ok anyal ywak. Ing'e ni ok onyal ywak to ywak. Mano nyathi oseneno plot. Eh? Kondeleoe. DJ koro mia mugi kadhi. DJ. Aha.
Yes. Wapinduru ya mate.
Now, now, now, yes. now, now. I need a pair of uh, ah, yani un kata trosa ni ok upar un sisa ema odhiye I need a pair eh. who came here

pair something. Aya, ngoja eh?
Ineno uongo miwacho no emomiyo mari pok okalo jumbe adi
Ebu, aya, aya, malipo ni hapa hapa duniani. So right now, yes. let's, let's continue. I want us to continue with this show.

Ng'ama isedago higni abiriyo to imielgo ka ng'ama mwako sufuria maliet nade? Oh, Haya. oh, anasema huyu ni wa zile ngoma zinaanza na climax. Aya, so ladies and gentlemen, we give them a full dental checkup. If they don't have any dental problem, they will give it to anybody they know

Wapi shangwe na vigelegele zake Odiero? Asante sana. Thank you Thank so you. much.
Kisumu utie. Kisumu mupo. Ang'o miyo ka yeng' onungo na nyaka joma chwo go nduru ya. Eh? Eh, ang'e ni an gi tika ka gavana gi ah swaga. Intie. Aneno ni jomoko penjre to gavana kawuono miel ang'o ni? Ng'e ni wachal gi tik. But amor kaka abiro Kisumo ka. Osiepa jo Kibarua man kauntie. Osiepa sabund luoko pogre gi sabund luoko sende. Jomoko timo marach. Iyudo ka ng'ato luokre gi sabun luoko sende to ema oluokogo oluokogo dende. Kata kotedo sukuma to goni karibu. Kichamo sukuma, sukuma dum mana tike. Eh? Ipo ka yier moro be odeyi kanyo penye ni ma yier ma kun. Eh? Kawuono abiro Kisumo. Ing'e ni Kisumo ni ema wabwagogo ji Nairobi. Kisumo ni ema wabwogo goji ni fomano tuo ni pesa bro go igoch Kisumo. Uwoga ji design mane? Swaga. Mano design mane yawa? Eh, kidi. Bwana nyocha neno kuloso rujire moro. Ma wacho no rujire minego go winyo mane ni. Yano rujire diro gi ji ang'wen. Yaani polis koro en oloro. Jo Kisumo amor ka biro Kisumo ka. Kisumo kare en Europe adier. Ne wanindo milimani ka. Bwana gokinyi wasunga e marengo ka gi Kinyasa. Bwana kare Kisumo ni en Europe. Lakini gima nano gi Kisumo jokuoge ma, ma Kisumo pogre gi ma Nairobi. Bwana ka in jakuo Deye ng'ato king'e ni deye nikech pesa ne. Bwana ochumi rach ma tinde tinde Nairobi yudo ka jarabuan moro moko chiemo maber biro deyi no mai. Odeyi to kochiemo maber ng'ato odeyi mofent. Koro mob weni in mideye. Koro gima konyi ni gik moyude ofuki ni oyud sand pepa gi, gi tools ya wa jokuo bwana be ung'e ndalo mana gina uchumi ber mana jakuo kwali maber mi wach ni mato jakuo adier be jakuo osepadi ma en mogo nduru eh? but Nairobi nitie jokuoge moko ma serious bwana bwana jokuoge moko nyakwali nyaka dustbin Be jakuo osekwali miyudo ka ot vacant? Kar mondo iywage kata idhi e polis ichako ichako pake. Eh, bwana yie ma jakuo adier. Eh, pok aneno ga jakuo machal kama. Ipake. Eh? Joma nyiri. Osiepa kionge pesa to weri gi nyako man gi figa. Weri go aweya kabisa. Nyako no bro nyisi gimoro ti weno rach. We, kionge pesa weri gi nyako man gi figa. eh? Ikasri gi nyako ni cheki, atoti cheki, cheki ang'o? Terwako law jo Safaricom icheki ang'o? Eh? Bwana nyako kosenyisi ni I'm not your type, weri kode. Bwana be nyako osenyisi ni bwana I'm not your type, get alive. Many ngima, mi breathe in and out kipimri ka be ngima dier. Bwana kawuono iguro Yesu. Iguro Yesu to Yesu matongare nodhi ka polis. Bwana Yesu nimeburo duogo adier ma koro odhi ka polis ni. Hey, wabro rito Yesu ndi. Eh? Kaparo ndalo mane ndalo mane Nyasaye ochwe ochwe ochwe ji. Jali mane Nyasaye ochwe Adam to kete e ginene. Okete bungu. En e bungu koso gaden. Gaden e bungu. Gaden of Eden. E puodho. To keto Adam oneno ka Adam mor nyiero ga nyiera nyiero ga nyiera. Ma Nyasaye wacho ni ng'ani nyier mor moinga. Wachwe ne ng'at moro madhi thage. Mon chedo. To bwana be ing'e ni ive nyako mane ber mogik machane top layer. Machane nyasaye ma nyasaye nochwe mogik. To pare ni kidwa ng'e the most romantic thing in the world en thuol. To pare ni thuolno nomayo Adam. Koro iparo ndalo mane thuol oyudo Eve kacha be ne pod onge law. Thuol thuol kawo njaro ne kako golo galewa ni Ineno ka Eve nyiso thuol ni thuol omera ibo chwanyri ka dam. Eh? Monyiso nyaka thuol. Yaani Yani thuol be convince, ing'e ni thuol dende chalo ga suit moro maleny. Nang'o mitimo gi ng'ama wuotho dukno? Ok ine loku. Thank you so much Kisumu. My name is Bernard Odiero.
Ineno, ok arwako suit, lakini I might say that I'm the best dressed. So if you know that you are, if you know into yourself that you're the best dressed man, ebu simama nikuone.

Ah, yeah. So uh, uh, DJ, kuna uhangala ya ndege ama eh, Manobo chachi eh? Aya, eh, nataka unichezee ohangla a watu wa dance and then I go and look for the best dancer right now.

Wegi kanyo nitie joma ok dhi dok ot ka wuoyo ka eri. Wasayi. Wasayi. So ladies and gentlemen, we want to give this gentleman a return flight courtesy of the best local airline we have in the country right now. We call it the Green Army. That is none other than

Chinometo nyaka finyoru, irinene mielo rumba. To ayuba yuba.
Wapi nuru ya Patrick? That's the Patrick. That's Mr. Patrick. Beruruka te kabisa. Akoroma Patrick okay from Fly Renegade Air Nairobi. Mandege mabiro pile pile Kisumu from Wilson to Kisumu. Uh, next month be atero ndege kendo Homa Bay. Ang'e nitie joma joma Homa Bay ma kucho. Koro atero ndege kucho next month. Koro kar ka nachiko nachiko wuodwa ni one way ticket to Kisumu nikech ka idho ka kanya miya one way. Koro bro dhi gi duogo then I will also extend another ticket for a lady.

To asebedo kadok dalawa higa ka higa to minwa osikona mana ni to dak kibiro gi ng'ato. Penjono osetama dwoko higni te aweyi ok adwar ni ang' wach ni ang'eny gi nyiri Kisumo to kater gi dala. Ay, ay, ay, ay. Kawuono akelo. Haya, hebu piga kwaya hapo, piga hapo kwaya kwanza tuwa sample. Ile kwaya hivi ile ile msimame kama kwaya line moja wote. Ah, stand here, stand here. Stand here like this choir, a choir kind of. Yes, stand here, stand here, stand here, stand here, stand here. So, uh, ladies and gentlemen, are we ready to start this thing again? Tukosane tena. Tuko tayari? Haya. Ona tuchague best dress.
Eh. Haya. Nataka tuanze tukiendelea, si ndio? Eh. Wangapi wanasema ni huyu?

a gift. We were looking for the best dress. Yes. Na tumesema ni nani? Tumesema ni nani? Now, now, now, na imadhe ah, mang'eny ahinya koro gima timore en niya eh. because because i said some time back there nikech nasewacho chien kacha ni renegade air

Kuna saa ya kusoma na kuna saa ya Let's appreciate Queen Rose ladies and gentlemen. So, so Queen Rose, how many songs do you have? Zile umeimba peke yako? 33 songs.
33 songs.
So right about now, there is also a lady who has decided to sponsor one song for Queen Rose on her next recording. Tumpige makofi. Let's appreciate her tafadhali. So Queen Rose, what is the biggest challenge wewe upatana nayo sana sana?

high level kiasi yeah, so unapata like the main challenge ni hiyo story ya kufanya ngoma na kushoot video yes yeah so are we all saying that if someone is here and is willing to sponsor this young lady to do one of her songs or two yes Please come. Aha. Yes.
Iluonga ni Caleb kata molding doctor. Ada chung' ne wira achiel. Aoro ni sani. Aoro ni sani koro in ema ibiro manyo kaka nikech ata Nairobi. koro kaka in miya koro kibiro tudori kod kata wadgi ni then inini Let's appreciate Caleb tafadhali. That's a very noble uh, activity and that is so nice and good of you. All right. Thank you so much Caleb. Asante sana.